Na chi'n gweld, fi'n agor e nawr. Teimlo fel, fi wedi sain o'i clwb newydd. Helo, siomai, a chroeso nôl i sianel Pop T. Nawr, heddi, i ni'n mynd i fod yn neud rhywbeth bach yn wahanol, ond rhywbeth sy'n really, really exciting. Falle bod chi wedi clywed am hwn, a falle bod chi wedi gweld e ar TikTok, ond mae yna cwmni lle chi'n gallu ordro box mystery box a chi'n cael football jersey hollol random wedi anfon i chi trwy'r post. A felly o'n i'n meddwl fydde fe'n syniad da i fi gael go bach a gweld pa cip fydden ni'n cael. Nawr, cyn bo fi'n dechre, fi'n gwbod yn barod, dyw'r cit ddim mynd i fod cystal a unrhyw cit Abertawe. Fi'n gwbod hwnna, chi'n gwbod hwnna rili, ond fydd cael cit hollol random yn ytha cwl. Felly dath hwn trwy'r post i fi heddi, bocs gan mysterykits dot com neu dot co dot UK, a yn y bocs yma, fi'n credu, sori i agor e eto, ma' kit i fod, wel fi'n gobitho bod e, neu fydd wnna'n gwastraff arian. Fydd y kit sy tu fewn fan hyn yn hollol random, fi byth di gwel e o'r bla'n, a ni'n meddwl fydden ni'n neud rhyw fath o unboxing gyda chi nawr ar y sianel. Felly dyna ni am y waffle. Ymlaen â ni i agor y bocs. Fel chi'n gweld, fi'n agor e nawr. Actually, change of angle. A bach o angle cinematic i chi, fel bod chi'n cael gweld e hefyd. Con i off. Nawr, ni di cael Chievo Verona. Di credu taw Eidaleg yw hwnna. Gobeithio chi'n lico'r yy angle bach newydd yna, ond ie, ni 'di ca'l Chievo Verona. Fi'n credu bo' nhw'n chware yn y Serie A, neu'r Serie B. Ond ie, dyma ni, 'di ca'l dwst arno. Gad i ni agor y kit. Actually, cyn bo' fi'n agor y kit, melyn. Ma'n rili felyn. Ond, ma'n edrych yn atha retro, a fi'n lico retro football tops, felly, fi'n meddwl byddai'n lico fe. Co ni, fi'n gwybod bod fi'n wafflo nawr, felly, gen i agor y kit. Felly, dyna'r ffrynt. Teimlo fel fi wedi saino i clwb newydd. Dyna'r ffrynt. Mae yna ysgrifen ar y gwaelod. Mo be, fi'n lico'r kityn. Fi'n falch bod fi ddim wedi cael kit fel Wel, fi'n rili falch fi ddim 'di cael un Manchester United neu Chelsea neu rhywun fel 'a. Fi'n falch bod fi 'di cael un fi ddim yn nabod, na chwaith Barcelona neu Real Madrid. Mae'n neis bod fi 'di cael kit falle fyddwch chi ddim 'di clywed am y tîm. A mae fe actually'n edrych yn neis. I fod yn deg, mae'r Eidalwyr yn gwybod lot am ffasiwn. Ie, yeah. gaf i drial e arno. Felly, dyma'r kit. Mae sefyll lan hefyd. Ond, ie, yeah, chwbod be? Ch'mo' be'? Ch'mo' be'? Fi'n lico'r kit. Ma'n felyn, fi'n gw'o' fi'n ca'l y gwyn 'na, ond fi'n lico fe. Ma'n atgoffa fi bach o hen kit Leeds United. Falle bod cefnogwyr Leeds yn myn' i ca'l go arno fi am hwnna, ond fi'n me'wl bod e'n rili neis. Fi'n rili hapus gyda fe, felly diolch yn fawr i Mystery Kit. Nawr, fi'n interrupto hwn nawr. Mae hwn, nawr, mae hwn yn ddiddorol. Un o'n nicknames nhw yw, yn Eidaleg, i Musi Volanti. A mae hwnna, yn ôl pob sôn yn meddwl, The Flying Donkeys. Mae'n neud sens, achos, sa'n gwybod os chi'n gallu gweld, ond ma... Donkey, yna. Mi... Fi'n gobeithio taw donci yw hwnna, otherwise... Neu fi'n edrych fel bach o donci. O! Oh! Yn ôl pob sôn, dyw'r tîm hyn ddim yn bodoli rhagor. Nag yw. O, oh, mae di disolfo. So fi di cael kit tîm sydd ddim yn bodoli rhagor. So hwn oedd kit ola Chievo Verona eriod. A fi nawr yn gallu gwisgo fe. Fi rili really joio hwnna. Rhywbeth gwahanol ar y sianel, rhywbeth i ni chi, mo, cael look arno. Falle, fydde fe'n neis wneud un arall. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os ych chi moyn gweld fi wneud rhywbeth tebyg i hwn, neu wneud mystery kit arall, achos Na beth i chi nawr, fydden ni yn sicr yn lico wneud un arall. A hefyd, fi, fi yn moyn i chi i roi wybod i fi os ych chi'n lico'r kit. Achos fi yn lico fe, fi yn really lico'r kit. Gobeithio bych chi wedi mwynhau gweld fi'n unboxo kit newydd. A gobeithio bych chi'n lico'r kit, achos fi'n lico'r kit. A ie, cofiwch hefyd i danysgrifio i sianel Pop Tee er mwyn cael mwy o fideos debyg i hwn. A cofiwch i lico'r fideo hefyd, fydden ni'n rili gwerthfawrogi hwnna. Ond ie, dyna ni am y fideo heddi, gobeithio wnaethoch chi fwynhau, a na i weld chi yn y fideo nesa. Tan y fideo nesa, ta-ra!